Ha graet 'peus kaoz doc'h un anko? Ya. Ya, petra 'vez lâret men? Ben un anko amañ deus ar goañv tre tre Nedeleg ha Février p'emaoc'h evit lec'h pemoc'h evit friko friko pemoc'h pe kaf asamblez am vit graet asamblez met dra oa deuet d'ur gili kwa vit graet asamblez tu an dud da c'hoari kartoù ha da zebriñ charkuterie ha pate ha traoù Ha niv kafad lampiñ ha traoù kêr oa bet protestant a vit a-greiz-noz dreist-holl vit klask koll va penn a zoioù hopala ha merc'hed kozh nann eo nankoù nankoù. Nanko petra ela ma dad-koz ma dad-koz hag he zaou-vreur a oant tout parlemmet gant komunist, oant ket komunist na oa rok ha brezel diver oa, damañ a oa ket kalz komunisted hein, met eñ bet a velein kwa, da lec'h nesañt a-ziwall a-veurt pe a gazeg da droiñ evit davet chom gant ar gazeg, ha oa ret a-ziwall ken oa deuet tud skoiñ war penn ar zeuio. Ha n'ai tapen ober o listen evit lakaat pell pe evit dornad, o listen toal. Ha bremañ vo lakaet ar puñs, bremañ vo lakaet ar puñs, ren sklej naon. Me not ar person, me not ar person. Ha neuze en digor al listen a lâr 'toñ tolple mat, evit gwell da dreit ma lemme c'hoazh. Ha oa-eñ oa-eñ war-dro ugent lad ha marse buan

e dour, e pri. Ya, a lorzi pri, ya. A vi laka meur vi graet o, o planche. Ya. A he visiat bep sun. Visiat a meur visiat a, a ma sipi. Ha ma vi klet un toi o war zol a an dra a transmetet re a meur. Ha ma vi klet trouz war ma sipi na oa sur na vi ben ma o banti bar bla. Met hañ, met d'ar maz e vihan marv e vez lañ re gozh Ya, ya. Evit ar maz marv hag an dud graet e traoù-mañ-se. Ya, ya. A-boa tapet ar person goude oa ket bet toiet war ma si pe gwech ebet. Ha koulskoude war an dud pas pret. Ha klet peus kozh d'hor sinoù èl, Amos? Ya, euh, a voa... Ur bomboch a vez get un dra. Masson a oa o c'hein a oa e wreg a oa kinnirzh da'm dad ha hi a oa Masson a ra teuet eo tamm o labourioù a-benn pediñ a vi mev-dall. O la! Evit ret just anv ar chanter. Abred eo memestra. Ha evit aozañ kanol a yer hag noz ha graet eo ket mont hent peogwir evit ba oa chom ba kêr-tal Kichen ha graet eo ket mont da lavaret ar buoc'h a oa seurez teir seurez. Digar deus perzh nanko war c'hortez nann. Ya. He graet se ba' e benn-bu evit ken bev ha na welet tamm eus ket mont tre er c'hrasenn a hi hag a welet kasurezed a ya me ba ar c'hrasenn a so hon tarv o penn-voll gant e chadennoù aloub war e lerc'h ha hi e oa deuet deus perzh nanko e. Se evit dale ma dad mont e gas-eñ met da yer a-benn on gad diganin da yer.

A-ene 'vit deus koad-frev ya met ndra a oa dra ma oa protestanted ha gatoliked la he oa teuz koad-frev he oa appelikator a-vegad eus he he oa predikator. Ah ya o predikator protestant. Ya ya ha he oa an teuz. Ha peseurt mod oa marv hañv? O ba hennezh ket bet marv buan n'existe ket oa ket marv. Ma non. Met gouzout 'vo dit-han ro vilad Pia pa na brezl evit oa ket na balo na traoù a-hegn un dud re ball 'ba Pontrol, an tu pennel a oa da evit dao paseet 'ba tal an Teuz, diwall d'un teuz evit lâret. Met din ebet na vez gwall an teuz gwech ebet pia oa mann ivez met o reputasion la oa an teuz enne. Me ma kled un istor amos, ma tra 'noa ar memes teuz. War ho paotr-kozh Anacled ar re Yaouank, Bar Bal, kaozeout oc'h un teuz, a oa partiet Rok ar re Yaouank, 'blam doc'h Aoundek, gaezien, gandian, ha na get tan gandian, ya, 'blam doc'h Aound ar re Yaouank. Ha am boa bet e ba ma traloa memes hañv e oa. Ya. Oa bet spuront a reomp gant deus ba koad ba koad Frev. Bah ya, ba koad Frev oa. Ya, ya, Memes mais- histoire oa. He-se, ya, ya. Me, me ma klet un dras ba Klen. Ah ya, ha teus koad Frev bikoz ez on touer. Mais un du houlin ket, un du stourm a de gri di traoù moa se blam dra oa traoù d'ur religion. Bah ya. Ha moa buañ am in ep da religion.